Akyldaş şahyryň Gurrym tutan bolan haramhor baýlar ýurdy bir ýandan ýyka başlady diýen zamanasynda ýaşamaly bolandygymyza juda gynanýaryn. Ýurt ýolbaşçylary Berdimuhamedowlar, Siz ýurduň tebigy baýlyklaryndan gelýän serişdeleri öz haýryňyza ulanyp, gerekmejek köşkler gurup, çepe-saga sowrup, özüňizi öwdürmek üçin şady-horramlyklara sarp edip, ýurdy halys çökerdiňiz. Garyp halky bolsa, öňküden hem garyplyga iteläp, garyplaryň biwagt ölümlerine sebäp bolýarsyňyz. Saglyk pudagyny çökerip, Ilatyň biwagt ölümlerine getirdiňiz. Azyk bolçulygyny döredýäs diýip, bazarlardaky harytlaryň bahalaryny garyp halkyň elýeterinden has ýokarda goýup, bazarlarda bolçulyk diýip öwünýärsiňiz. Ilatyň ýarpy bölegi bolsa, çörek pulsuny hem tapman, gara günde kösenip ýaşaýarlar. Towuk etini öndürýäs diýip telewizorda öwünýän telekeçileriňiziň Hany bitiren işleri? Ýurtda ilaty iň arzan önüm bolan towuk eti bilen hem üpjün edip bileňizok. Häzirki wagtda ilat sowuk howalarda kösenip, towuk etiniň hem ýumurtganyň nobatyna durýarlar. Ony hem Türkiýeden, Eýrandan satyn alyp getirýärsiňiz. Özüňizden siziň önýän zat ýok. Arzan un bilen, arzan çörek bilen, arzan towuk eti, ýumurtga bilen ilaty üpjün edip bilmän, garyp halky ozalkydan hem tozdurdyňyz. Oba ýerlerinde azyk bolçulygynyň gürrüňini hem edip oturmaly däl. Ilata zerur bolan agyz suw hem oba ýerlerinde ýeterlik däl. Obalarda ýollar ýok, köçeler dargap ýatyr, köprüler ýok, agyz suwy ýok. Ilat sergezdan günde ýaşaýar. Ilatyň ýarpy bölegi daşary ýurtlara eklenç üçin gidip, Nebir maşgalalar bozulyp, çagalar ýetim galýarlar. Şumy siziň ýeten bitaraplyk derejäňiz, şumy siziň ýeten garaşsyzlyk derejäňiz. Siziňä özüňizi öwdürmegi, özüňize orden dakmagy, gije-gündiz özüňiz öwdürmegi bilýärsiňiz. Garyp halkyň halyndan habar alýan ýok. Oba ýerlerini agzamanyňda, hut paýtagtyň özünde. Meniň ýaşaýan jaýymda mekdebe baryp bilmeýän çagalar bar. Gün-güzeranyny görüp bilmeýän köp çagaly maşgalalaryň çagalary ogrulyga, dilegçilige ýüz urýarlar. Olardan mekdebe baryp bilmeýän çagalar bar. Emma bu zatlar hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Siz diňe özüňizi öwdürmegi bilýärsiňiz. Telewizorda sagdyn iýmitlenmek barada görkezýän mahabatly gepleşikleriňizdäki Alma-narlara, iýmişlere seredip, garyp çagalar ymsynmak bilen oňýarlar. Olaryň çörek pulty alada. Siziň ynam bildirýän ýaşlaryňyz bolsa narkotik jisimleri ulanyp, narkotik jisimleri satyp, üçden, dörtden awtoulag edinip, häli-şindi türmelere girip-çykyp ýörler. Bilim pudagynda bilim alýan ýaşlar ýok. Olar diňe parahorlugy öwrenýärler. Sebäbi olar enesiniň, atasynyň arkasyndan ýokary okuw mekdeplerine hem, Para berip girýärler. Olar şol berlen paralary nädip yzyna alyp bolarkan diýen pikir bilen ýaşaýarlar, öwrenýärler. Narkotik jisimler ýurda nirden gelýär? Ony Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärleri we gümrük işgärleri, migrasiýa işgärleri bilelikde jemlenşip ýurda narkotik jisimleri getirýärler. Emma biz uçara münmeli wagtymyzda biziň hemme ýerimizi barlap, bizi iki gezek rentgenden geçirip, Migrasiýanyň hem-de howpsuzlyk gullugynyň işgärleri bizden ýok zatlary gözlediler. Şolaryň narkotik jisimleri bileleşip serhetden geçirip getirýändiginden siziň elbetde habaryňyz bar. Olar siziň arkaňyzdan gulluk wezipesine daýanyp, narkotik jisimleri ýurda arkaýyn getirýärler. Ýurduň ýarysy narkotik jisimleri ulanýar. Elbetde, bu zatlar siziň görkezmäňiz bilen edilýär. Saglyk pudagyňam çökdi. Senagatyňam çökdi, oba hojalygyňam çökdi. Saňa her hepdede hemme zat gülala-güllük diýip hasabat berýän häkimleriň, ministrleriň aňyrsy üç-dört ýyldan türmeden çykýarlar. Ýurt bolsa çöküp barýar. Siz diňe ýalan maglumatlar bilen öz günüňiziň geçenini bilýärsiňiz. Berzeňňide ýerleşýän Kelleboýun hassahanasynda näsaglaryň ýatmalyk krowatlary ýalaňaç dur. Olarda ýorgan-düşek ýok. Kimde-kim hassahanada bejergi aljak bolsa, öz ýorgan-düşegi bilen hassahana girmeli. Dermanlar öz hasabyňa. Iýmedik naharlaryň üçin pul alýarlar. Bokurdagyndan anginasyny operasiýa etdirip ýatan, agyr hassaraýan Maltada ýatan gününe hem ýüz manat nahar üçin pul töläpdir. Haçanda näsag, Men reanimasýada ýatan wagtymda nahar iýmedim, puluny tölejek gal diýende oňa. Sen narkozdan açylman, nahar iýeniň ýadyňa düşýän däldir. Sen nahar iýdiň diýip, oňa iýmedik nahar üçin bäş gününe bäş ýüz manat pul töledipdirler. Nyýazow hassahanasynyň reanimasiýa bölüminden hem şeýle maglumatlar çykýar. Bölümiň lukmanlary hassalaryň hasabyna naharlanýandyklary aýdylýar. Gedaýçylyga, parahorluga öwrülen hassahanalaryň halyndan habar almaga, ataly-ogul siziň wagtyňyz ýoga meňzeýär. Hojalyk hasabyndaky ähli edara-kärhanalaryň hyzmatlardan gelýän girdejilerini Arkadag şäheriniň gurluşygyna diýip ellerinden alyp gidilýändigi barada maglumatlar bar. Hassahanalarda, şypahanalarda bolsa, hatda lampalary çalyşmaga hem pul ýok. Ony ilatyň hasabyna çalyşýarlar, ilatyň jübüsine girýärler. Arkadag şäheriniň gurluşygy üçin niýetlenen milliardlap serişdeleriň nirä sarp edilýär? Oňa gözegçilik barmy? Sen ony Orazow hem-de Durdylyýew ýaly jenaýatkärleriň eline berdiň. Onuň gapdalyndan bolsa ilatyň jübüsine girip pul ýygnalýar. Orazow bilen Durdylyýewiň ol pullary nähili sarp edilýändigine elbetde kontrollyk ýokdur. Olar siziň ynamdar adamlaryňyz. Şonuň üçin olaryň hersinde üçden-dörtden elita jaýlar bar. Durdylyýew özüniň bäş ýyllap gizlinlikde saklan elita jaýyna Ýakynda ogluny göçürip ertendigini bilýäňizmi? Elbetde siz olary jaý toýy bilen gutlansyňyz. Kutulyýewiň özünde näçe sany elita jaý bardygynyň hasabyny bilýän barmyka? Özüňiz başyňyz agyryp, baldagyňyz syzlan wagty, heriňiz bir uçara münüp, Germaniýanyň dogtarlaryna garşy bejertmäge eňýärsiňiz. Siz öz dogtarlaryňyza hem ynam edeňizok. Sebäbi bilýärsiňiz. Sebäbi siziň bilim berip ýetişdiren lukmanlaryňyzda bilim ýok. Olar günlerini çärlerde geçirip, Sizi öwmäge sarp edip, okuw okap bilim alanoklar. Özüňize seretdirmek üçin Germaniýanyň dogtarlaryna sarp edilýän serişdeleriň näçedigine diňe siz bilýärsiňiz. Halk ony bilenok. Halk öz saglygyna seretdirip bilenok. Baýramalynyň Watan daýhan birleşiginden kärendesini telekeçilere elinden aldyran öýsüz hem işsiz, kyrk iki ýaşly, adamsy ýogalan Annorazowa Gurbangözel garny çişip, içinden gan gelip, Baýramalynyň durky täzelenen hassahanasynda ýüz tutanda, Oňa puluň bolmasa, biz seredemzok diýip, ony yzyna gaýtarypdyrlar. Işlemeýän öý hojalykçylaryň saglyk ätiýaçlandyryş pasportlarynyň tölegini her aýda ýigrimi iki manat elli teňňeden kesgitlediňiz. Çörek pulsuny tapmaýan, işlemeýän, pulsuz adamlarda ýigrimi iki manat elli teňňe aýda nireden bolsun? Şol sebäpli ilat saglyk ätiýaçlyk pasportyny hem edinip bilenok. Elbetde, siziň üstünligiňiz, siziň gazanjyňyz, siziň ilatyň jübüsine girip, ilaty kösemek üçin etýän oýunlaryňyz, Aşgabadyň onkologiýa hassahanasynda näsaglary şöhle bilen bejerýän enjamyň ýoklugyna indi bäş-alty ýyl boldy. Arkadag şäherinde gurýan gerekmejek köşkleriň biriniň bahasyny sarp eden bolsaň, şol enjamy satyn alsa bolardy. Düwnük keseli bilen kesellän aşgabatly ýaşaýjylar Ýol söküp, kösenip, mara aýdyp şöhle bejergisini alýarlar. Dermanlaryň bahalary ummandan çykdy. Meniň özüm Nukleýa diýen sanjym dermanyny ýedi ýüz manada, Veleksim diýen sanjym dermanyny iki ýüz otuz manada, Serabirlzin dermanyny ýedi ýüz elli manada alyp, öz saglygyma seretdirmeli bolýaryn. Ondan başga Panangin, Kakarniz, Albima, Endokarinon, Astalon dermanlarynyň bahalaryny bolsa siz özüňiz menden gowy bilýänsiňiz. Ýarysy kesilip alty ýüz otuz manat berýän pensiýaňy şol dermanlara ýetirip bolýandygyny ýa bolmaýandygyny oturyp pikir edip bilýäňizmi? Meniň ýaly ujypsyz pensiýa alýan Meniň ýaşymdaky garrylar elbetde bir men däl, olar müňlerçe, emma ujypsyz pensiýasyny gerekli dermanlaryna, iýmitine ýetirip bilmeýän garyp halkdan siziň habaryňyz ýok. Baýlar bolsa, haramhor pullary bilen barha baýaýarlar. Milliondan gowrak halkyň işsizlikden kösenip daşary ýurtlarda entäp iş gözleginde maşgalalaryny, çagalaryny taşlap ýurtdan çykyp gitdiler. Bary-ýogy bäş-alty million halkyňy Çörek bilen, un bilen, azyk önümleri bilen üpjün edip bileňizok. Nä ýüzüňize orta çykyp gürleýärsiňiz? Siz diňe daşary ýurtly myhmanlary ýurda çagyryp, forumlar geçirip, maslahatlar geçirip, sergiler geçirip, özüňizi öwdürmegi, öwünmegi bilýärsiňiz. Siz şeýle mahabatlylara näçe üns berdigiňizçe, halkam şonça garyplaşýar. Ýurt tozýar. Haýsy ministriň abraýy bilen gitdi? Haýsy häkimiň abraýy bilen gitdi? Olar saňa hasabat berende, Hemme zat gülala-güllük, hemme zat ýüz ýigrimi prosent ýerine ýetirilýär diýip hasabat berýärler. Emma, ahyrynda hemmesi ýalan bolup çykýar. Sebäbi, olaryň ýalan maglumatlary siziň göwnüňizden turýar. Size şu gün öwünseňiz bolýar, halkyň erteki güni siziň ýadyňyza düşenok. Dogry sözüni aýtmak islän meniň ýaly onlarça adamlary bogup türmä basýarsyňyz, türmede olary gynaýarsyňyz. Muňa ynha Serhetabatly Baýramow agajyma mysal bolup biler. Men onuň türmä basylyp, türmede nähili gynamalara sezewar edilendigini ýazga geçirdim. Onuň nähili urlandygyny, oňa nähili azar berlendigini halkara guramalar hem bilýär. Siz diňe adamlara hakykady aýtdyrmajak bolup, olary köseýärsiňiz, olary bogýarsyňyz, olary türmä basýarsyňyz. Bu siziň üçin utanç däl. Geçen ýüzlenmämde Men saňa, Meniň yzarlanmagymy, Maňa azar berilmegini, ýolumyň kesilmegini, telefonymyň diňlenmegini güýjüň ýetýän bolsa bes etdir diýipdim. Emma, bu işler dowam edýär, meniň telefonymyň diňlenmegi dowam edýär. Elbetde, seniň ýa ýörite gulluklary güýjüň ýetmedi, ýa-da olar seniň görkezmäň bilen şeýle edýärler. Meniň telefonymyň diňlenmegi dowam edýär. Men şu çykyşymda Milli howpsuzlyk ministri Ata Garryýewe hem ýüzlenmek isleýärin. Siz näçe ýallaklap režime hyzmat etseňizem, siziň soňky ykbalyňyz Isgender Müllikowyň ykbaly bilen deňdir. Ataly-ogul Berdimuhamedowlar, siz bolsa ilaty horlap, ilaty kösäp, bize zorluk görkezeniňiz bilen, kyýamat güni Syrat köprüsinden geçmeli bolanyňyzda, elli iki gezek Haja gidip gelenim bolsaňyz, Syrat köprüsinden geçmeli bolanda, siziň eden haş-zyýaratlaryňyzdan peýda bolmaz. Ol ýerde siz eden etmişleriňize, halka görkezen zorluklaryňyza jogap bermeli bolarsyňyz. Şuny unutmaň. Siziň haja eden zyýaratlaryňyz, garyp halkyň agzyndan kakyp berýän sadakalaryňyz o wagt sizi gorap bilmez. Howandarlyga mätäç çagalaryň fondy diýip fond döretdiňiz. Oňa hem serişde ýygnamak üçin ilatyň jübütine girýärsiňiz. Tebigy baýlyklary ummadan çykýan baý döwletde howandarlyga mätäç adam bolmalymy, howandarlyga mätäç çaga bolmalymy? Şu edýän işleriňizden özüňiz utanaňyzokmy?